1530 L-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwann, taħt it-tmexxija tal-Gran Mastru Lilla Dam, jaċċettaw l-offerta tal-Imperatur Karlu Ħamsa u jieħdu lil Malta bħala l-bażi tagħhom. 1565 Il-flotta Ottomana salpat lejn ix-xtut Maltin f'Mejju u damet sa Settembru tassedja bl-aħrax il-kwartieri tal-Birgu u l-Forti Sant'Iermu. Il-Kavallieri, taħt il-Gran Mastru Jean Parisot de la Valette, joħorġu rebbiħin. Jeqirdu l-flotta ta' Sulejman il-Magnifiku. 1566, Fit-28 ta' Marzu titqiegħed l-ewwel ġebla tal-Belt il-Ġdida, fuq l-għolja Xiberras. 1572, Il-Gran Mastru Lacassière jikkummissjona l-bini ta' knisja konventwali ġdida fil-Belt Valletta, biex tibda tintuża flok dik li kellhom fil-Birgu. 1577 Jitlesta x-xogħol fuq il-knisja u tiġi inawgurata uffiċjalment sena wara. Hekk tibda l-istorja grandjuża tal-Konkatidral ta' San Ġwann fil-Belt Valletta, il-knisja fil-qalba tal-kapitali tagħna. Faċċata sempliċi u modesta li tqarraq bik. Imbagħad tirfes l-għatba ta' ġewwa U tilqgħek f'festa grandjuża ta' rikkezzi u dehbijiet. Xalata għall-għajnejn li ma jlaħħqux mal-għadd impressjonanti ta' arti prezzjuża li timla kull kantuniera. Ibqgħu miegħi biex niskopru aktar

Teżori taħt in-navi, is-sensiela illi matulha se niskopru l-istorja, il-ġrajjiet, il-grammastri, l-artisti, xi sigrieti, fatti interessanti, kollha marbuta ma' dan il-ġojjell fil-qalba tal-kapitali tagħna. L-assedju l-kbir kien jiswa ħafna l-kavallieri, kienet rebħa fuq eh, l-Ottomani li lilhom tatom ħafna qawwa. Il-Gran Mastru ta' dak iż-żmien, Jean Perizot, Lavalette, iddeċida illi la l-Kavalieri kienu ħa jibqgħu f'Malta, kien hemm bżonn ta' belt ġdida ffortifikata biex tkun tista' tilqa' kwalunkwe sfida militari. Tinħoloq belt ġdida, il-Belt Valletta. Bl-appoġġ ta' Papa Piju V, li talab lill-vari rrenjanti Kristjani ġewwa l-Ewropa biex jagħtu l-flus, jiddonaw kemm jista' jkun flus biex tinbena din il-belt. L-arkitett jew inġinier militari li intgħażel kien Francesco Laparelli da Cortona li ġie hawn Malta u ġie kemm-il darba eh, biex jiddiżinja il-fortifikazzjonijiet tal-Belt Valletta. Kien għamel pjan ukoll għat-toroq fil-Belt Valletta u li dina mill-ewwel kienet ġiet imposta bi speċi ta' grid, jiġifieri li t-toroq kollha qegħdin kantunieri bl-angolu rett, ħa ngħidu hekk. Ovvjament kien hemm xi tibdiliet minħabba l-konformazzjoni u l-ġeografija tal-Monti Sciberras, kif nafuh li fuqha ġiet mibnija l-Belt Valletta, art li kienet ġiet iddonata minn nobbli Sciberras, lill-Ordni ta' San Ġwann biex jibnu l-belt ġdida tagħhom. Il-peninsula ta' Mount Sciberras kienet edejali għax huma kellhom ħafna xwieni u fuq il-lemin u anke x-xellug kien hemm żewġ portijiet li kienu edejali għal dawn ix-xwieni. Jekk tara pjanta tal-belt tinduna li eżatt fin-nofs blokk sħiħ inżamm għal knisja konventwali tagħhom. Jiġifieri jidher mal-ewwel, l-ewwel pjanta li jagħmel l-apparelli diġà hemm il-blokk ehm, miżmum u hemm salib fuqu. Jiġifieri qabel l-oberges, qabel qabel xejn. Issa f'dak iż-żmien meta bdew jibnu San Ġwan fl-1000 572 Il-stil tal-Barokk kien għadu ma daħalx, kien il-stil Manjerista. X'inhu l-istil Manjerista? L-istil Manjerista huwa tranżizzjoni bejn dik l-arkitettura Rinaxximentali li ġiet konċepita ġewwa Firenze, ġewwa li minn hemm, ġewwa l-Italja ovvjament, illi mbagħad bdiet tespandi ftit ftit mal-Italja kollha kif ukoll mal-pajjiżi ġirien tal-Italja. Fost il-pajjiżi ġirien ovvjament kien hawn Malta u allura l-kavallieri ħasbu li tajjeb ikun illi il-belt il-ġdida tinbena ovvjament fi stil kontemporanju ta' dak iż-żmien li kien l-istil manjerista. U dan narawh rifless anki f'bini importanti ġewwa l-Belt grazzi għall-arkitett Girolamo Cassar illi fosthom bena t-Tempio Maggiore, it-Tempju Maġġur, dik kienet l-idea li tkun l-iktar knisja importanti ġewwa Malta u li fiha jkun hemm rifless ukoll l-istituzzjoni tal-Ordni ta' San Ġwann. Infatti, il-knisja konventwali hija l-preżenza fiżika tal-ordni sħiħa għax kull lang, kien hemm langs differenti, kull lang, qiegħda rippreżentata hawnhekk. Kull lingwa tal-Ordni kienet ingħatat waħda mill-kappelli li nsibu fil-ġnub tal-knisja. Dawn ġew iddekorati bl-isbaħ mod, Kull lingwa tikkompeti ma' ta' ħdejha. Il-pittura prinċipali ta' kull kappella tirrappreżenta l-qaddis patrun ta' dik il-lingwa. Per eżempju, fil-Kappella tal-Italja nsibu l-kwadru taż-żwieġ mistiku ta' Santa Katerina. għaliex Santa Katerina hija l-patruna tal-kavallieri Taljani. Uħud mill-Gran Mastri huma midfuna f'dawn il-kappelli, skont il-lingwa li kienu ġejjin minnha. Monumenti grandjużi, iddekorati b'anġli u simboli juru l-virtujiet u l-kisbiet ta' dak il-mexxej. Dan huwa l-Gran Mastru Carafa, li fil-monument tiegħu nistgħu naraw ix-xena tal-battalja tad-Dardanelli, battalja li hu kien rebaħ meta kien għadu jmexxi l-flotta tal-Ordni. Apparti l-kappelli tat-tmien lingwi, insibu wkoll il-Kappella tal-Madonna ta' Filermos, illum aktar magħrufa bħala l-Kappella tas-Sagrament. Din il-kappella kienet, u għadha sal-lum, tattira numru kbir ta' devoti Illi jiġu jitolbu l-interċessjoni tal-Verġni. Fl-episodju li jmiss se nidħlu f'kull kappella u naraw mill-viċin ix-xogħlijiet tal-aqwa artisti tal-barokk. Iżda lissa, inkomplu nagħtu ħarsa lejn l-istorja mlewna ta' dan il-katidral taħt amministraturi differenti matul iż-żminijiet. Hemm il-Kavallieri Spanjoli li għandhom żewġ kappelli, hemm il-Kavallieri ta' Franza kellhom tliet kappelli, jiġri hawnhekk biss tista' tara l-ordni fiżika kollha rappreżentata kollha kif inhi. U dina hija ħaġa importanti għax juri illi dak iż-żmien kważi kienu precursor tal-Unjoni Ewropea fej ehm, il-pajjiżi kollha ġew flimkien biex jiġġieldu għal eh, oġġettiv komun illi kien li jipproteġi lill-Ewropa mill-Ottomani. Mhux l-Ottomani biss, imma anke wkoll il-kummerċ. Tista' timmaġina kieku l-Ewropa waqgħet kollha f'idejn l-Ottomani, l-Ewropa ma tkunx kif narawha llum. Il-pjanta tal-konkatidral kif nafuha illum hija l-frott tax-xogħol ta' Ġirolomu Cassar. Nafu però illi Francesco Laparelli da Cortona kien diġà pprepara pjanta għall-Knisja Maġġuri tal-Ordni, però dina ma ntgħażlitx. Għal xi raġuni l-Kavallieri jiena nifhem illi taw istruzzjonijiet imbagħad lil Ġirolomu Cassar fi żmien il-Gran Mastru La Cassière biex il-knisja tkun tirrefletti tirrifletti iżjed ħa ngħidulek il-kostituzzjoni tal-ordni. U għalhekk insibu t-tmien kappelli jew seba' kappelli kif nafuha eh, illum u ovvjament ukoll xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi ġiet mitluba diġà mill-kavallieri rridu illi n-nava prinċipali, n-navata, tkun kemm jista' jkun wiesa u kbira. Din hija xi ħaġa li bla dubju kienet uġigħ ta' ras għal Ġirolmu Cassar għax fil-fatt għal ħafna żmien il-Knisja Konventwali ta' San Ġwann hija l-iktar knisja wiesgħa, ngħidu hekk, fin-navata prinċipali. U dana ovvjament kien jirrikjedi li jkun hemm rinforzi fil-ġnub biex jifilħu u jissapportjaw ħanejdu hekk il-volta prinċipali. li mbagħad tiġi mpinġija minn Mattia Preti. Il-Konkatidral ta' San Ġwann għadu jintuża biex isir il-quddies u kuljum fit-tmija u nofs ta' filgħodu ikun hawn il-quddiesa. Ir-Rettur tal-Konkatidral ta' San Ġwann huwa Monsinjur Paul Carmel Vella. Bħala Rettur ta' San Ġwann jiena issa ili prattikament sena u nofs, isu bħalli kieku kont il-kappillan ta' San Ġwan. Bid-differenza li n-nis li jiġu su San Ġwan, il-maġġor parti mumiex mill-belt Valletta, ftit huma mill-belt, fil-fat nafhom fuq ponot subajja. U allura ehm, il-kongregazzjoni hija differenti. Meta tkun f'parroċċa jkun hemm dawk li aħna ngħiduhom dejjem ġo sakristija ma saqajn il-kappillan u ma nixxi ngħidu ikunu jgħinu, eċetera, importanti ħafna, importanti għal aħres ma jkunux huma. Hawnhekk dik m'għandix. Allura hawnhekk jiena nipprova mill-aħjar li nista' anke pereżempju għandi waħda mill-belt tiġi tnejn actually jiġu janimaw il-quddisa, għandi waħda minn taslima tiġi kull sibt u ħadd tejni anke nqarben għax ikun hawn in-nies. U allura il-mod ta' kif jiena immexxi dak li hija liturġija hawnhekk, ovvjament niddependi ħafna mill-arċisqof il għaliex l-arċisqof il-funzjonijiet tiegħu prinċipali jagħmilhom hawnhekk. Allora jien ovvjament f'konnessjoni kontinwa maċ-ċeremonjier tiegħu mas-segretarju mal-medja tal-arċidjoċesi mingħajr dubju. Iżda l-Isqof mhux minn dejjem kien assoċjat ma' din il-Knisja, anzi fi żmien l-Ordni kienet teżisti rivalità bejn il-Gran Mastru u l-Isqof, tant li l-Isqof aqqas biss seta' jersaq lejn il-Knisja jekk mhux bil-permess. Ir-relazzjoni bejniethom ma tantx kienet tajba ħafna. Eftakaru li l-Kavallieri kienu ordni reliġjuż, ma kinux jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-isqof imma kienu responsabbli direttament għall-Papa, kien il-Papa biss illi seta' jinterveni. San Ġwann inbena esklużivament bħala l-knisja konventwali tal-Kavallieri. L-Isqof ma kellu assolutament l-ebda ġurisdizzjoni fuqha, anzi biex l-Isqof seta' jiffunzjona f'San Ġwann kien meħtieġ li jkun mistieden kemm mill-Gran Mastru kif ukoll mill-Gran Prijur. Il-Gran Prijur tal-Ordni kellu l-istess Dinjità bħal Isqof. Bħal Isqof safiħu f'diffikultà kif sejjer huwa jamministra għal bżonnijiet tal-poplu illi dejjem jikber illi ma kienux taħt il-ġurisdizzjoni tal-kavalli, taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu. Għalhekk is-soluzzjoni kien saba billi l-Knisja ta' San Pawl Anzikli ta' San Pawl inbniet b'donazzjonijiet kbar mill-kapitlu tal-katidral biex l-isqof seta' jiffunzjona fiha meta huwa jkollu bżonn li jamministra l-ħtiġijiet tal-poplu ċivili. Hemm diffikultà anki biex l-isqof ikollu residenza, palazz, fil-belt assolutament di kienet rifjutata mill-Gran Mastru, mill-Gran Kunsill tal-Ordni. Din ir-rivalità bejn l-Isqof u l-Gran Mastru wasslet biex taħt it-tmexxija ta' La Cassière, il-Papa bagħat l-ewwel Inkwiżitur ta' Malta, Monsinjur Pietru Dussina. Dan kellu jaħdem b'mod indipendenti mill-Isqof u l-Gran Mastru. u jirrapporta kwalunkwe ereżijiet lill-Papa direttament. L-inkwiet kompla jikber meta tlestiet il-knisja konventwali u waslet biex tiġi kkonsagrata. Fl-assenza tal-Isqof Gargallo minn Malta, il-Gramastru La Cassière ma qagħadx jistenna, iżda minflok bagħat għall-Isqof ta' Monreale fi Sqallija, Monsinjur Ludovico de Torres. Gargallo, li sa ftit snin qabel kien il-Viċi Kanċillier tal-Ordni stess, ma ħax gost b'dan l-aġir U malli wasal lura Malta, ħaseb biex jibda jimxi bil-pinna u l-klamar mal-Ordni. kien l-Isqof Cagliares, Baldassare Cagliares, li minar ma talab ebda autorizzazzjoni xtara kwartier fil-belt u fiha bena l-palazz tiegħu. Kien hemm diffikultajiet kbar anke sakemm di ġiet aċċettata mill-Gran Mastru Mendes de Vasconcellos illi assolutament ma riedx jaċċetta, però Cagliares kompla jippersisti u imbena il-ħaġa stramba hija di, mhux saja stramba ma ħaġa naturali li l-isqfijiet ta' Malta kollha ġeneralment kienu qabel ma saru isqfijiet kienu jappartenu lill-ordni, kienu kappellani konventwali. Cagliares stess kien l-awditur u l-konfessur tal-Ħegamastru għal Off the Vinia Court. Eh, però ma nsir li di bħall-istorja ta' Thomas a Becket sewa l-Ingilterra, once li sar isqof un bat assolutament sar ir-rival tal Dalwaqt se nsiru nafu kif inbidel it-titlu minn knisja għal konkatidral u x'kellha x'taqsam il-kalligrafija ta' Napuljun ma' dan kollu. Iżda qabel, nixtieqkom tiġu ftit miegħi ħalli nidħlu ftit f'waħda mill-kappelli tal-lingwi tal-Ordni li jinsabu fil-ġnub tal-konkatidral. Din hija l-kappella tal-Alvernja. Hija waħda mill-ewwel kappelli li ġew iddekorati bl-istil Barokk. Ma nistgħux ma nħarsux darba darbtejn lejn dawn il-kolonni tant eleganti. Kurvaturi robusti, daqs kemm fini, tipiċi tal-arkitettura Barokka tal-bidu. L-alternanza bejn iċ-ċelest, lewn is-sema, u l-kuluri lellex tad-deheb toħloq kuntrast li jsaħħar. Il-kwadru jirrappreżenta l-martirju ta' San Bastjan. L-użu tal-kjaroskuro huwa influwenza diretta mit-teknika ta' Caravaggio. Il-pilastri huma mnaqqxa b'girlandi ta' fjuri u weraq, simbolu tal-prosperità tal-ordni. Fuq il-bieb li jagħti għall-kappella ta' Philermos Tispikka l-immaġini tad-denfil bil-kuruna, is-simbolu tal-Alvernja, simbolu li jidher ukoll fis-saqaf. u biex it-teżori taħt dawn in-navi jiġu kkonservati, restawrati u miżmuma bl-aħjar mod, twaqqfet il-fondazzjoni tal-Konkatidral ta' San Ġwann. Matul dawn l-aħħar għexieren ta' snin, iż-żieda kbira ta' turiżmu kemm kulturali u reliġjuż xprunat il-bżonn li l-Konkatidral ta' San Ġwann jiġi mmaniġjat b'mod iżjed professjonali u olistiku. Fil-fatt, lejn l-aħħar ta' Lulju ta' l-2001 b'att pubbliku ġiet imwaffqa l-Fondazzjoni bħala entità awtonoma u l-iskop tal-Fondazzjoni kif fil-fatt jirrifletti l-istatuti ta' l-istess Fondazzjoni hija l-immaniġjar u r-restawr ta' dan it-tempju daqshekk sabiħ u l-oġġetti li jinsabu fih. Naturalment, il-Fondazzjoni wkoll hi attenta ħafna biex Ir-restawr li jsir huwa restawr professjonali u restawr li verament jagħmel ġieh lil dan il-post daqshekk importanti. Il-Fondazzjoni hija magħmula minn sitt membri, sitt membri tal-Kunsill, tlieta li jirrappreżentaw il-Knisja u tlieta jirrappreżentaw lill-Gvern. Il-rwol tal-President tal-Fondazzjoni huwa li jlaqqa' il-membri tal-Kunsill, li jkollu kuntatt regolari mal-konsulenti tal-proġetti kbar li jkollna, ukoll li jmexxi l-proġett speċjalment meta jiltaqgħu l-konsulenti biex jiddiskutu regolarment kull ġimgħa il-proġett kbir tal-estensjoni tal-Mużew, jiġifieri l-bini tas-Sala tal-Arazzi, ix-xogħol tal-President huwa li jkun preżenti wkoll jiċċerja dawn il-kumitati biex hekk ikun jista' jikkoordina x-xogħol bejn id-diversi entitajiet li qegħdin jikkontribwixxu għal dan it-tempju.

Kwalinku bħal kull CEO ta' kull azjenda sew kummerċjali kif ukoll ta' servizzi. Però bil-partikularità tal-post tal-Katidral li huwa post prestiġjuż. Is-CEO huwa inkarigat mill-parti korporattiva għat-tmexxija tal-post. Il-Katidral Għandu ħames funzjonijiet, m'hemmx funzjoni waħda, mhux funzjoni pereżempju kummerċjali biss. Però għandu ħames funzjonijiet. L-ewwel il-parti liturġika. Ma ninsewx minn fejn hu ġej dal-post. Dal-post kien il-Knisja Konventwali tal-Kavallieri. U għalhekk baqalu r-rol importanti ħafna tal-liturġija. Funzjoni oħra huwa post ta' avvenimenti nazzjonali. Il-ftuħ, pereżempju, tal-ġudikatura, isiru avvenimenti tal-Forzi Armati, l-avvenimenti tal-Pulizija. Role ieħor importanti ħafna huwa ta' mużew. L-istorja ġejja minn 400 sena, ġifieri hawnhekk il-Kavallieri kienu jinvestu ħafna, biex dal-post, peress li kien il-knisja konventwali tagħhom, ikun tal-alta kwalità. Rol ieħor huwa ta' riċerka u tagħlim. Lectures u għall-istudenti tal-Università u ssir ħafna wkoll ħafna riċerka f'dal-post. Iservi wkoll bħala teatru Hawnhekk isiru ħafna kunċerti, speċjalment ta' mużika sagra. Ikollna kunċerti mill-Orkestra Nazzjonali u jkollna wkoll kunċerti mill-kor tal-Katidral stess. Hemm il-Fondazzjoni ta' San Ġwann. Jiena niżżuħar l-Alla u ngħidha mill-bidu immorru ħafna tajjeb flimkien. Iġri hemm relazzjoni sabiħa bilaterali bejni u bejnhom, jiena nodni ħaġa waħda magħhom u ma jodduhom ħaġa waħda miegħi. U allura il-flow aħfru li nuża bl-Ingliż, il-flow tal-attività kollha ġol kon katidral liturġija, turiżmu, jimxi niż-żohar l-Alla bħal ħarix. Il-Konkatidral ta' San Ġwann ma kienx jissejjaħ minn dejjem. Konkatidral ta' San Ġwann kien fl-1700 1898 bil-miġja tal-Franċiżi ta' Napoljun Bonaparti għax qabel il-knisja, il-konkatidral kien jissejjaħ bħala l-knisja konventwali tal-Ordni tal-Kavallieri. Din kienet naturalment il-knisja li kienu jamministraw huma li hija espressjoni ta' arti barokka, fil-fatt hija nistgħu nsejħulha epiċentru ta' arti Barokka u espressjoni mikrokosmika tal-arti ġewwa l-Ewropa. Fil-fatt, meta nħarsu madwarna naraw din dan il-wirt ta' opulenza u ta' glorja kemm reliġjuża u kemm militari tal-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwann. Lura issa biex naqtgħu ftit il-kurżità dwar x'għandha x'taqsam il-kalligrafija ta' Napuljun mat-titlu ta' din il-knisja. Il-katidral huwa l-imdina, il-katidral ta' San Pawl, u l-kapitlu huwa tal-katidral. Però hemm kwestjoni aħna bil-Latin insejħu la vexata questio il għaliex propju tibda minn żmien l-1798 meta l-Kavallieri telqu minn Malta. Il-kapitlu tal-Katidral kienu jħarsu lejn San Ġwann b'ammirazzjoni u xewqa li jkollhom xi ħaġa simili fih. L-Isqof Labini malli wasal Napoljun talbu illi jkollu aċċess għall-knisja ta' San Ġwann. L-għada stess fl-erbatax ta' Ġunju, Napoljun ħareġ id-dekret li l-Knisja ta' San Ġwann tistpoġġa għad-dispożizzjoni tal-Isqof biex juża bħala Sfortunatament il-kelma tawa ma tinqarax. Fuq hemm diversi attentati biex jaqraw kemm minn studjużi Franċiżi. Ma tinqarax, il-Knisja interpretata bħala kon katidral, u xaktar li forsi hekk kienet. U jidher li dak kien il-ħsieb ta' Napoleon, għax jumej wara fis-16 ta' Ġunju ordna lil Monsinjuri tal-Katidral biex Kien hemm għoxrin Monsinjur, ħmistax minnhom jinżlu San Ġwann biex jamministraw minn San Ġwann. U jidher li l-intenzjoni tiegħu kienet li veru iħalliha bħala jikkonċediha bħala konkatedral lill-Isqof. Id-diffikultà kbira, rivalità, bdiet meta ġew l-Ingliżi. Kien hemm it-theddida li l-Anglikani Protestanti jieħdu San Ġwan bħala l-katidral tagħhom. Fil-fatt mbagħad fl-1840 bdew jibnu il-kokadral tagħhom li hija ta' nisfel ħdejn l-Obex Daragon. L-iżjed diffikultà kienet fi żmien il-gvern laburista fi żmien Mintoff fil-1956. Il-Gvern Taljan kien offra li jirrestawra il-dekorazzjoni ta' San Ġwanni Kwadru Kbir ta' Caravaggio u San Gerolamo fl-Istituto Centrale del Restauro f'Ruma. Meta waslu Malta, b'sorpriż ta' kulħadd, minflok li tpoġġew lura San Ġwann, ħaduhom il-Mużew Nazzjonali. Il-Mużew Nazzjonali fis-sala fejn illum hemm esebiti fdalijiet tal-arkeoloġija. L-Isqof mill-ewwel ipprotesta u kienet kwistjoni politika li damet sejra għal sentejn. Mintoviċi ġustifikaw ukoll qal li hu ħadhom il-mużew biex jipproteġew għaliex F'San Ġwann kienu qed ibatu minn umidità, kienu qed ibatu minn nuqqas ta' viżitaturi biex ma setgħux jarahom tajjeb u ma kienx hemm dawl biżżejjed, mentri dawn kienu kollha ġew ribattuti. Fl-aħħar Mintoff Rali se jitlef u Ittieħdu lura San Ġwann fis-sakra tal-lejl. L-użu esklusiv tal-konkatidral f'idejn il-Knisja. Jiġri il-fatt li jidħlu t-turisti Il-ħin kważi kollu bejn id-disa ta' filgħodu u l-erba' u nofs ta' wara nofsinhar kuljum mit-tnejn sas-sibt il-konkatidral jintuża bħala ħanidulu mużew. Issa iktar u iktar li l-mużew għadu qiegħed jinbena biex ikun hemm l-affarijiet ir-rikkezzi ta' San Ġwan, allura il-Knisja ħanejdu il-kelma ċediet dan l-użu għal fundazzjoni bħala mużew. Però jibqa' ġviri per eżempju ħaġa żejra, forsi ridikola, iċ-ċwievet ta' San Ġwan fidejja, mhux fidej fundazzjoni. Jien niddeċidi kieku kellna niġu għal deċiżjoni aħħarija jiftaħ xew jalaqx San Ġwan bħala rettur fisem l-arċisqof Għax tajjeb ngħid, ir-Rettur hawnhekk mhux f'isem il-Kapitlu, f'isem l-Arċisqof. Huwa l-Arċisqof li jmexxi San Ġwann, jiddelega saċerdot, bħalissa huwa jien, bħala r-Rettur, jien f'isem l-Isqof inmexxi Miegħi jgħinuni il-kapitlu. Issa jien parti mill-kapitlu. S'issa r-rettur dejjem kien membru tal-kapitlu metropolitan. Nittama li jekk jibqa', però l-isqof jiddeċidi, ġvi dik hija deċiżjoni tiegħu. Naturalment matul dan iż-żmien baqgħet dejjem il-kontroversja ta' min huwa San Ġwann, hekk hux il-proprjetà tal-istat jew il-proprjetà tal-Knisja. U għalhekk kien pass għaqli ħafna dan il-kompromess fl-2001 fejn ma nitkellmux iżjed fuq min huwa s-sid ta' dan is-sit daqshekk importanti, storiku, kulturali ta' pajjiżna, l-iktar wieħed li jagħtina identità wkoll bħala poplu u li jżuruh Maltin u barranin, imma issa nitkellmu iżjed dwar kif sa nimmaniġjaw, kif sa nieħdu ħsieb, kif ser nindukraw, kif ser ngħaddu dan il-post daqshekk sabiħ u bl-artifatti daqshekk rikki li għandna biex igawduhom il-ġenerazzjonijiet preżenti u dawk futuri. Il-Konkatidral ta' San Ġwann mhuwiex knisja kwalunkwe bl-għan uniku li tkun dedikata lil xi qaddis. Hawnhekk, ir-reliġjuż jingħaqad mal-politiku. Tħares fejn tħares, simboli tal-potenza tal-ordni fil-gwerer, il-qlubija, il-vittorji, imma wkoll il-fidi. Episodji mill-Bibbja jitwaħħdu mal-aktar mumenti glorjużi fl-istorja tal-ordni. Il-storja tal-konkatidral hija marbuta mal-istorja tal-kavallieri. għax hawnhekk kienu jesprimu ħafna l-sfidi tagħhom militari, il-vittorji tagħhom. Ħafna mill-oqbra, jekk taqra l-epitaf tagħhom, jsemmu l-battalji li kienu fihom, x'kien jiswa għalihom. Infatti jekk tħares lejn il-ħitan hemm ħafna armi tal-Ottomani għax kull darba li inti tirbaħ xi battalja, Kont tiġi u tagħti qima lil San Ġwann Battista u anka l-Verġni. It's a place for remembrance. It's a church, of course, of all places, but it's also a place of remembrance for

There are masses and there is his history written about the church. Therefore, it is a complete package of self image and identity of knights, individual knights, and of the order as a collective whole. Malta hija l-iktar l-iktar ehm, pajjiż fis-South li huwa Kattoliku. Iġifieri għal kavalieri huma kienu qisu il-bastiment li kien ħa jilqa' l-attakki mill-Ottomani. Allura kien hemm ħafna importanza lejn l-aspett militari, però huma kienu jarawha bħala il-dmir tagħhom li l-konkatidral li issa nsejħulu l-konkatidral jkun mill-isbaħ possibbli. Aw min jgħidlek għaliex? dad-deb kollu, dal-irħam u dad-degħbijiet u hekk. Għax tiskanta kemm kienu dak iż-żmien jiġu nies eh, travelers lej Malta. Dak iż-żmien jekk inti rrid tmur il-ponent minn hawn kont tgħaddi. Mbagħad kien hemm ukoll anka li jgħidulhom travelers li kienu jiġu ehm, speċi pala avventura, kienu jkunu sejrin l-Indja jew l-Afrika. U hemm travelogues fej jisemmu il-San Ġwan u jiddiskrivuh pala l-isbaħ knisa li qatraw. U għada sal-lum nasseb li waħda mill-isbaħ knejjes illi jaw fid-dinja. Fatti ħafna nis li jiġu għaw mill-Ewropej jiġu għax jafu li għaw xi kappella li tirrippreżenta pajjiżhom.

Aktar teżori taħt in-navi fl-episodju li jmiss fejn ser insiru nafu aktar dwar l-iskoperta tal-artal oriġinali tal-katidral.